Diolch yn fawr iawn, Llywydd, a dwi'n gwybod mod i'n siarad ar ran aelodau o bob plaid yma drwy ddeud ysbryd mor braf sydd yma yn yr Senedd heddiw yma ac y bydda hi'n dda cael teimlo yr ysbryd yma yn eich cwmni chi fel aelodau y Senedd Ieuenctid lawer tro eto yn y dyfodol. Mae yna lawer mewn gwleidyddiaeth sy'n destun digalondid, y priniad rhwng yrfa fel newyddiadurwr neu fel gwleidydd yn hun, mae difaterwch yn rhywbeth sydd wedi bod yn yn peri pryder i fi. Yn fwy diweddar mae anoddefgarwch mewn gwleidyddiaeth yn rhywbeth ddylai, dwi'n meddwl, ein poeni ni i gyd. Felly mae cael rhywbeth i wirioneddol i ddathlu mewn gwleidyddiaeth yn braf iawn ac mae gweld ffurfio a dilyn datblygiad cynnar Ein Senedd Ieuenctid Genedlaethol ni yn rhywbeth sy'n destun balchder mawr i ni gyd. Senedd Ieuenctid sy yn rhoi cyfle nid yn unig i bobl ifanc leisio barn, ond hefyd sy yn fodd o godi ymwybyddiaeth ymysg pobl ifanc ledled Cymru o'r system wleidyddol, y system seneddol da ni'n rhan ohoni a sy'n cael effaith ar eich bywydau chi gyd. Ac wrth gwrs, Senedd Ieuenctid sy'n blatfform i ddylanwadu go iawn ar benderfyniadau. Mae'ch senedd chi yn llwyfan i helpu pobl ifanc drwydda chi i ddod yn rhan o wneud y penderfyniadau hynny sy'n mynd i siapio y'ch dyfodol chi i gyd, a dwi'n edrych ymlaen i weld hynny'n dod yn fwy a mwy amlwg wrth i'r oedran pleidleisio gael ei ymestyn i rhei sy' rhwng un ar bymtheg a deunaw oed. Felly mae'n wych gweld y'ch bod chi wedi mynd ati'n syth, wedi penderfynu rhoi ffocws clir, A'r dri testun sy'n bwysig i chi, yn wahanol i genedlaethau y gorffennol, dwi'n meddwl, yy ma'ch cenhedlaeth chi wedi deall pwysigrwydd a gwerth siarad am iechyd yy meddwl, yy mae dealltwriaeth o gyflyrau iechyd meddwl yn well nag erioed, ac mi all pwysau, dwi'n meddwl, y Senedd ieuenctid sicrhau bod ymchwil a chefnogaeth yy a gwasanaethau iechyd meddwl a llesiant yn dod yn rhan gwbl greiddiol yy o brofiad addysg, iechyd, gyrfaol a chymdeithasol pobl ifanc ar hyd a lled Cymru. Mae sgiliau bywyd wedyn ar y cwricwlwm yn ardal bwysig iawn i roi sylw iddi hi. Mae troi o berson ifanc i oedolyn yn rhywbeth gwych. Da chi'n amlwg yn mwynhau y cyfnod yma yn eich bywydau. Dwi'n cofio'r cyfnod efo cyffro a hapusrwydd mawr, ond wrth gwrs mae yna heriau yn dod yn y cyfnod yna mewn bywyd o fod yn gyfrifol yn ariannol, gofalu am ych iechyd eich hunan neu gofalu am iechyd pobl eraill drwy CPR ac yn y blaen. Felly, ie, be am sicrhau bod y gefnogaeth da chi eisiau ei gael yno i chi drwy'r system addysg? Ac mae'r ymwybyddiaeth gynyddol wedyn sy'n tyfu ar ein ffordd wastraffus ni o fyw yn galonogol iawn hefyd, a chi, bobl ifanc, sy'n arwain mewn gymaint o ffyrdd, yn cynnwys ar y defnydd o blastig, felly efo eich help chi mi all Cymru gael gwared ar rai o'n patrymau diog a di-feddwl o fyw. Felly bwrwch ati hi. Cofiwch y bydd cefnogaeth a phlatfform y Cynulliad yma o hyd i chi, ond mae hefyd yn bwysig i ni beidio ymyrryd yn eich gwaith chi a gadael i chi liwio y ffordd. Go for it! The reins are very much in your hands, you are firmly in control, it's been a pleasure to share